Исәнме, Казан! Исәннәрме сез? Гадәттә инде без сәхнәгә һәрвакыт җыен тилемиле киемнәр киеп, тилемиле образларда чыга идек. Монысында инде матур итеп киенеп чыгыра булдык. Менә кәчтүмнәр алдык. Конечно. Чалбарлар, туфлиләр.
Кара теге триканы салгач ничек матурыймы, брат?
Менә сәхнәгә чыгасың да кеше куркытасың, сәхнәгә чыгасың да кеше куркытасың син. Ничек куркытам мин кешене? Менә шул хотя бы трикаңны чалбар эченнән киеп чыгырга и менә монда. Бераз калынрак булып күренер и. Ничек, ничек трика киим инде, трика кигәч эссе була бит ул. Борчылма, сөяк тирләми ул. Мин дә сөяк кенә түгел, яме. Ну да, местами сеңгерләре дә бар имә. Ит тә бар миндә. Тыш арасындамы?
Нәрсә гел миннән көләсез? Чык аны миннән көлеп! Башка вакытта матур итеп киенеп чык. Ярар, сәхнәгә чыкканбыз икән, үзебезнең төп вазыйфабызны үтик. Инде шушы концертыбызда кайчандыр күрсәтелгән, ләкин сирәк күрсәтелгән номерларыбыз да яңгырар. Күбесенчә инде яңа номерларыбызны да күрсәтергә тырышырбыз, Аллаһы боерган булса. Менә без бит инде тормыштан алырга тырышабыз. Бөтен күренешләрне, бөтен булган номерларны күзәтеп йөрибез, карап йөрибез, кайда ничек, ничегрәк кызык итеп күрсәтеп була икән кайбер билгеле бер вакыйгаларны, күренешләрне дип. Һәм соңгарыда, менә тамашачы да бит инде ул, шундый артистларны тикшерергә ярата бит инде, кем кая барган, нәрсә эшләгән, ничек ял иткән, әйе бит, кем нәрсә алаган, бүләк иткән һәм башкасы һәм башкасы теге. Халык телендә әйткәндә, чәйнәргә ярата. Без дә шулай итеп сәхнәгә чәйнәргә дип чыктык. әртисләрен, ләкин без аларның тормышларына кагылмабыз, без аларның мәктәп елларын тикшереп алабыз. Эше кем икеле алган, кем бишле алган имя укыган вакытта шулай. Нәкъ менә шулай. Кулымда досье, менә кечкенә генә досье, шушы досьега күз салып, без берникадәр артистның мәктәп елларын күзәтеп алырбыз. Давай, брат, кемнән башлыйбыз, әйдәйт? Иң беренче драмада Хай-фай. Кем ул? Хәния Фәрхи. А. Эчтә карап тора анда җүнләй биреп. Әйе, давай да әзрәк олылардан, олылардан китик. Менә Фән Вали Әхмәтов ничек укый икән брат мәктәптә? Мин уйлавымча, Фән абый балачактан ук наркобарон булып үскәндер ул. Та ничек наркобарон булсын, ул бит инде танылган җырчы, гармунчы, ул бит халык җырларын бик матур җырлый, брат, алай Андый бик яхшы шәхес, ләкин бит кыяфәт Аль Капоныныкы.
Юк инде аның матур җыры да бар ди. Мәк чәчәге, мәк чәчәге, мәк чәчәге ал көрән. Мәк чәчәге, мәк чәчәге, мәк чәчәген киптерәм. Төреп тарткач мәк чәчәген мин мультфильмнар күрәм.
Шулай итеп үскәннәрме, брат? Әлбәттә.
Ул вакытта бит телевизорлар булса да дефицит. Видеомагнитофоннар юк. Хәзерге заман теге ноутбуклар, DVD-плеерлар бөтенләй хыялда гына. Бала бит ничек тә булса мультфильм карап үсәргә тиеш. Тарткан да караган.
Тарткан да караган, тарткан да караган.
Мультфильм бакчада үскән. А, әйбәт булган икән. Ярар, братан, да юкмы синең досьеңда Гүзәл Уразова ничек мәктәптә укыган икән? А бар.
Гүзәл Уразова тоже мәктәптә тилмереп йөрмәгән дигән менә монда. Да? А.
Брат, ничек аттестат алган соң ул укымыйча? Ә, җае бар икән. Ә, җае бармыни?

Ай, мин бит аңгыра икән. Бүгенге экзамен татар теленнән икән. Вот менә шундый. Ат кем кул чапты шулай дип укый. Ансы. Бөтен Казан шулай укый, брат. Бердәнчене. Әйбәт. Әйдә, брат, анда Айдар Галимов мәктәп елларын ничек үткәргән? Айдар абыйның мәктәп еллары турында бер әйбер дә юк. Ләкин мин Айдар абыйның югары уку йортларында Ик имтихан вакытында профессор биргән сорауга Айдар абыйның ничек итеп җавап биргәнен беләм. Җырлап бирәсең? Җырлап бирәм.
Мин авыл баласы, мин авыл баласы, мин авыл баласы, авыл баласы. Мин авыл баласы, мин авыл баласы, мин авыл баласы, авыл диванасы.
И бишле куйганнар. Куйганнар, ләкин озакка бармаган. Аннары тотылган. Аннарсын тагын бер ике яшь кенә егетебез бар, шәтегә алар сәхнәгә менә йөгереп чыгалар да бөтен халык тирли башлый. Эссе.
Ие, ие. Ана апай белән анда. Вот, эссе егетләрем белән. Күршеседер ул. Күршесе, ие. Или үзе тирләгәне бар. Менә шул, менә шул. Бу шулар ничегрәк укыганнар икән, брат, Айрат белән Нияз. Эсселәр гаремда кебек укыганнар диелгән. Ничек? Гаремда кебек.
Ничек була соң ул гарем?
Класста 25 кызга ике генә малай булганнар. Ух ты. Да?
Зато 23 февральгә инде күп-күп зур-зур бүләкләр биргәннәр аларга, име, брат?
Егерме өченче февральдән соң сигезенче март килгәнен беләсеңме?
Анысыда бар Менә икән. сигезенче мартка багышланган җырларны хәзер башкарабыз. Нәрсә, нәрсә эшлик инде хәзер мартның сигезе икән бит бүген. Кайдан акча табыйк барыгызга, класстагы егерме биш кызга. Ат шуннан соң аерат белән язу тырышканнар да уйлый башлаганнар.

Егерме биш кызга бүләк табып кара ике малай башың белән. Син дә уйларсың. Ну, менә, менә дөресен әйткәндә, ничек кенә мәктәптә укыгандаймы, брат? Мәктәпне яратмасак та, ләкин бит иң күңелле вакытлар шунда үтте, шулай бит? Дөрес.
Бушка ашаталар. Бушка киендерәләр. Бушка яшисең. Зарплата алып кайтасы юк өйгәйме? Квартплата түлисе юк. Ой, малай, рәхәт, рәхәт. Самый күңелле вакыты шуның, минем уйлавымча, теге Беренче класстан дүртенче класска кадәр була торган Яңа ел бәйрәмнәриме, брат? Һә, теге җырчы тирәли Кыш бабайның барган ышанып, ә, ү, Кыш бабай килә дип. ә, ү. Э-э-э.
Әти-әниләрнең балалардан издеваться итеп, балаларны төрле-төрле җанварларга киендерүләреме, брат? Точно. Менә сине, сер булмаса әйт әле, Яңа елга кем булып киендертәләр исең? Юк, сер түгел, нәрсә серне аны.
Теге әтәч елы буламы анда, үгез елы буламы, тычкан елы буламы, аждаһамы, еланмы, гел куян итеп киендерәләр и. Синеме?
Монда колаклар куялар, койрык куялар, дурак кебек сикереп йөрисең инде, имә.
Үзең? Мине, брат, ел саен Красный Шапск итеп киндерәләр инде.
Менә әти-әниләрнең балаларын ничек итеп мыскыл итүләре менә шунда күренә, шунда беленә инде. Аның бит, брат, даже җыры да бар. Бал маскараттан әти-әниләрнең ничек кайтулары турында. Киттек җырлыйбыз.

Казан гөрләтеп бәйрәм итә икән. Яңа елны ярата Казан. Менә, хөрмәтле дуслар, ничек кенә мәктәп елларын яратмасак та, ничек кенә укырга барасы килмәгән вакытлар булса да, менә хәзер аңлыйсың. Ул иң кадерле, иң газиз, иң күңелле мизгелләр икән. Шуңа күрә, әгәр дә залда мәктәп яшендәге тамашачыларыбыз бар икән, нәрсә әйтәсе килә, яшьлегегезнең кадерен белегез, аны матур итеп, бай итеп, мул итеп, үзегездән соң киләсе буынга мирас итеп калдырырлык